א יעדן דא ווען אבוי סיי אין שומלעכן צו די אלע נייע מענטשן וואס וואשן די שיר די ערשטע מאל מיין נאמען איז ידארי שווארץ אין ס א גרויסע כבוד צו געבן די שיר דאס הייסט עס הייסט דער תפילה געווארהייט שיר אין ענגליש הייסט דער תפילה אווערנעס שיר ברוך השם טוט עס שוין פאר כמעט שוין אפאר חדשים שוין דארף איך ווייטער העלפן אז מען קען טאקע אז די שירעם זאל טאקע זיין א תפקיד אין לעבן אז יעדער איינער זאל קענען וויסן ווייסן וויסן די הלכות וויאזוי זיך צו פירן אין בית מדרש צו קומען אין צייט צו דאווענען צו נישט אויסלויפן מיטן דאווענען צו דאווענען ווי א מענטש נישט דאווענען שנעל דאווענען בנחת לא במריצה פאר די וואס מיר טוען יעצט יעדע וואך. חידוש איז יעצט צוויי מאל א וואך, צוויי מאל אין ענגליש, צוויי מאל אין אידיש, און מען האלט יעצט ביי סימן ט ו, סעיף ד', מען גייט טון די וואך סעיף ד' און ה'. פאר איך גיי ווייטער, כ'וויל מאכן די אנאנסמענט פאר די עולם, קרן תולדות יום טוב טוט יעצט א גרויסע קאמפיין אויף איין מיליאן קבלות, און ווי מענטשן קען מקבל זיין געוויסע זאכן, וועגן אין קדושת בית מדרש נישט כדי טון מיט איינער וואס קומט שפעט צו דאווענען קען מקבל זיין קומען אין צייט אדער זיין אביסל שטאטער אדער נישט שטערן ביים דאווענען און אזוי ווייטער פאר מער אינפארמאציע קען מען גיין צו די וועבסייט KTYT דאט ארג, KTYT דאט ארג, דאס איז קרן תועלת יום טוב, כ'לייג אריין אויף די דעסקריפשאן ווער ס'האט יוטוב, אויך אריין וואטסעפפ, כ'וועל שרייבן אויף וואטסעפפ אויכעט די אינפארמעישאן דארטן נאך שיעור. אונז האלטן יעצט אין סעיף ד', לאמיר לערנען. צריכין שי ק סדרה במקום אחד. א מנין דארף זיין צען מענטשן מוזן זיין אין איין פלאץ. א שליח ציבור עמהם. זאמד דער שליח ציבור. אבל אין מקצת א מחדר זה מקצת א מחדר אחר. טאמער ס'דא צען מענטשן זענען אין איין צימער און דא אנדערע מענטשן אין א אנדערע צימער. אינעם שרפים זיי זענען נישט מצטרף צוזאמען אף ע פ אפילו שפסח פסח ביניהם אפילו אז די טיר איז אפען צווישן די צוויי צימערן פון די רוב הימל ביז די בית הכנסת פון א פאל ווי די רוב איז פון די מנין איז איז אין די ריכטיגע פלאץ פון די שול ריכטיגע צימער פארמירט באזוי די שול פאר די בית הכנסת. און די מיעוט איז מן הזרע, דאס הייסט אינדרויסן, איך ווייס, דאס הייסט א האל פון די שול, עיין איגראים אחר הרוב אצטרף עמהם, סאו די חברה פון די מיעוט איז נישט אויסגעהאלטן נישט צו ציען נאך די רוב צו זיין מיט די מנין. ווייטער, ואפילו עומדים על הסקיפה במסכת פסח, אפילו ווען איינער שטייט ביי די ביי די לעדזש וואס דאס אינסייד וואס איז די ווי די גייט ווי מען גייט אריין, מען אגב פאר די חוץ, דאס הייסט עס אז אינדרויסן פון יענע יענע דזשים דאס מיינט די די טיר וואס מען די מען טראכט צו עטס אויף א טיר, ס'דא א פלאץ ווי ווי די טיר סטאפט, און אויכעט.

שלאגט ווען ס'מאכט צו. די ווארט הגופה מיינט מיינט שלאגן. איינער וואס שטייט אויף די זייט פון אגב, דאס וואס איז נאנטער צו די אינדרויסן, קען זיך טרעפן בעסיקלי איז נישט נישט נישט איז נישט אינצייד די צימער ווען טיר איז צוגעמאכט. דהיינו דאס הייסט, כשסגר נעשה דלת עני חלק פון די טיר, ווען די טיר איז פון פון די איינגאנג איז צוגעמאכט, נמצא מקום לזה לחוץ, די פלאץ וואס אינדרויסן פון די טיר, אף על פי שאתה פוסח פסיח, אפילו עס איז אין די מאמענט די טיר איז אפען, מקום מקום נידון כעל חוץ, אבער נעם ס'איז ס'איז כסדר אז עס איז אינדרויסן פון די צימער, ער איז נישט גערעכנט פאר די מנין, אבער די קיצור שולחן ערוך. זאגט נישט אין א פלאץ ווי מענטשן שטייען אין א פלאץ וואס איז די ט ת אליין ממש אינצווישן ווען עס מאכט צו אבער משנה ברורה אין סימן נ ה שרייבט אז אין יענע פאל ס'קען זיין אז קען זיין כאילו איז אריינגעקומען אין צימער. אבער ס'איז בעסער אז טאמער ס'קען זיין טאמער עס איז ממש אין די ענטרענס וועי אביסל אביסל נאכן טיר מער נאנטער צו די אינסייד פון די צימער אפשר קען זיין עס קען זיין א חלק פון די מנין אדער בי א הלכה שרייבט דארטן די מס' ח ב סימן ביי סימן נ ה סעיף י ג זאגט אז אפילו איינער שטייט ממש אוועק פון די טיר וואס איז אינדרויסן פון די צימער אפשר קען זיין א חלק פון די מנין טאמער די צוויי גרופען קען קען זיין צוזאמען אבער מען טאר נישט צוזאמען זיין אויף די אויף די אויף די הלכה און און כפי הלכה טאר מען נישט נישט טוהן ווייטער חזות לענין סעיף אסורה דעיס די הלכות איז נאר לענין צום צד זיין צען מענטשען א מנין. אבער מען קאן אסור האבן טאמער ס'איז טאקע דא צען מענטשען אין איין פלאץ ווען מען קדש א ברכו אדער קדישה און זיי זאגען קדש ברכו קדישה אזי ק שמעי קילום קולום יוכל איינס עמהם עניוועי וואס הערט די שטימע קען זאגען קען זאגען אמן. פארוואס ווייל ווען ס'דא שוין דא צען מענטשן אין איין פלאץ די שכינה קומט אראפ און אנערקענט צוקומען צו די מנין דאס מיינט אין אנדערע ווערטער כאפ אריין די מנין וואס גייט דא נישט אבער טמאות דאס רעדט גאר א רעדט ווען איינער לערנט אין א אנדערע בית מדרש אין א אנדערע פלאץ פון בית מדרש און הערט עס קען עס קומען אן מיין טאקע ווייל שוין דא צען מענטשן עניוועי. איינער וואס וויל אריינכאפען כאפ א מנין און ווען שוין דא צען מענטשען עניוועי איז נישט נישט גערעכענט די מנין בכלל ווייל קומען שפעט איז נישט גערעכענט ווי זיין זיין פארט אוו מנין ווייטער פאלג היינט בוטע מפסיקים ביניהם דאס איז אמת אפילו טאר מען זאל דא פילן פילן הייזער אדער צימערן וואס סעפערירט צווישן זיי. כעפֿעלע מחוצף אַ בײַזערל אין הפֿסקות אַ פֿעלער אַ אַ בײַזערל מחוץ פֿון אַ בײַזערל אײַזן מאַכט נישט קיין חילוק בײַ אַ סאָל בימי שמים צווישן ייִדן און טאַטע אין הימל װײַט װי לאַנג שײַ טײַט שם צויי אױ װײַט די זוה איז נישט נישט קײן קײן קײן צויי קײן שמוץ אָט די עבֿודה זרה אין אין די פּלאַץ צווישן דעם מענטש און דעם מנין. ווייל איך דאס קען מאכן א סעפערירן פון איינער וואס איז וואס איינער וואס האט וואס זאל צויי לעבן מיט דעם אדער האט א עבודה זרה עבודה זרה עס קען נישט זיין קיין רעכענען אין מנין ווייטער סעיף היי צריך ליצור מאוהל לשמור קשר ואחר בקבונה איי מוז זיין זייער פארזיכטיג צו זאגן צו אויסהערן קדיש און צו און צו ענטפערן מיט קאנצעטרירן מיט כוונה, איי מוז קאנצעטרירן ממש גאלם אויד אויסהערן און ענטפערן צו די קדיש צו די צו די פוינט אז קיין שוויל תחתון און תורה לערנען ווען די חז ל זאגט זאגן קדיש, און כל שכן וכל שכן מען טאר נישט לערנען עפעס טאר מען נישט זאגן קיין שיין מקרא אדער תהלים זאגן. בינדן קאליש אויך נישט, דאס זיכער נישט. סאך מענטשן ווייסן נישט די הלכה, און מען דארף מעורר זיין די מענטשן אין דעם ענין. ווייטער, און כל שכן אומאן יש מיר רבה, כל שכן וכל שכן ביי אומאן יש מיר רבה, שצריך לחשבן היטב, איינמאל מען איז ממש קאנצעטרירן דארטן. פארוואס? שקל עונה און מאי אשמי רבה בכל כוכבי כוונתו איינער וואס ענטפערט און מאי און מאי אשמי רבה מיט זיין גאנצע כח און כוונה כל עוד גזר דינא של שבעים שנה קען מען זכות אויף צו טרייסטן די גזירה פאר זיבעציג יאר וואס אויב קען קען טאקע אוועקלאפן אויף זיין פאר זיך פארוואס וואס מיינט דאס? פאר זיבעציג יאר איז א עווערעדזש מענטש וואס וואוינט וואס לעבט אין די וועלט סאו די זכות אויף צו מאכן שרייבן קומט בכל כוחי כאפילו צו עשה גזירה איינער וואס סאפערט זיין גאנצע לעבן קען ממש צו רייסן פאר אים. ווייטער, יש לענות אויסער קול רם, איינער זאל זאגן ממש בקול רם מיט א הויכע שטימע, שקול זה שובר כל מאתרוגים, די שטימע קען צוברעכן אלע מאתרוגים אין שמים, און בטל כל גזירות קשות, און בטל זיין אלע שווערע גזירות, נעבעך היינטיגע צייטן וואס דא פילע פייערס, נעבעך ווי איך וואוין, געהערט אין די נייעס פייערס דא פייערס דארטן. און מענטשן פרעגן וואס איז דאס אויף פייער איז טאקע רבש ע ברענגט אראפ מידת הדין פארוואס יעדער קען טראכטן אז זיין אייגענע מעסעדזש פארוואס אבער איין זאך קען איך זאגן טאקע איז דער מומ דארף זיין געזעץ קושעס וראיות זאל מען טאקע זאגן מיין שרייבער בכל כוחי און טאקע קען נישט רעדן מיטן קדיש און קענסט דאווענען אין צייט אויכעט מקומו קוים ליתן קולות ליתן ליתן קולות גדולות זאל נישט ממש זאל נישט ממש שרייען ווי געוואלד פארוואס שלא שלא יוציא עולא באדם מענטשן זאלן נישט אים חוזק מאכן פאר אים ווי קען די חטא און און נאך און וועגן דעם זיי קען זיי זיי זענען זינדיגן. און מיין ישב רב אין טבת יתברך איינער זאל זאל זאגען ווען מען ענדיגט פון און מיין ישב רב זאל מען זאגען יהא שמי רב וברכו לו אמן מיין יו יתברך אחר כך ישב מען השליכטע און מיין נאכדעם זאל אויסהערן די חזנ'ס איבערזאגען און זאגען אמן. סאו קודם כל זאגן יתברך ס'דא א חסידישע מנהג די ליבערשע מנהג און די סירענס און די באכיינס זאגן דאס נישט ס'איז נישט זייער מנהג זאגן נאר אמן יש ברירה וברירה כל העולמים על מה יהיו און דעטס איט און זיי הערן יתברך וישתבח פון די חזן די אנדערע זאך איז צו ענדערן פון אמן איז נישט אונזער מנהג היינטיגע צייט עס דארף ווען פאר די וואך. מיר בענטשן די נעקסטע וואך ו' בענטשן ו' און ז' מיט די אייבערשטנ'ס הילף. דערציילונגען יעצט די שירה פון תפילה מיט מינינג, ר' משה'לע ליבעווארץ, ענד די פרק אין צוויי פאר די וואך, מיר גייען נישט לערנען אלץ די וואך, מיר וועלן לערנען אנדערהאלב נעקסטע וואך, פרק י' אין די ספר, און און ס'רעדט זיך אויף תפילות וואס איז נישט געענטפערט געווארן פון אייבערשטען, סאו וואס קען מען לערנען דערפון טאקע? ס'קען זיין די די שטערקסטע טעם פארוואס מענטשען האבען נישט ליב האבען נישט ליב צו דאווענען בכלל, זיי נעמען נישט דאווענען ערנסט, פארוואס? ווייל זיי זעען נישט אז זייער תפילות ווערן געענטפערט. ווען זיי דאווענען פאר א קראנקער מענטש און ער שטארבט נעבעך, פילע מענטשען פרעגען, פארוואס איז פארוואס איז נישט מיין תפילת סקער פארענטפערט געווארען? ס'איז ממש א יומען נעיטשער, ווען מען מען גיבט עפעס, ווען מען גיבט אונזערע בעסט, און ס'ארבעט נישט אויס, באקומען זיי דיסקאורעדזשד. אבער מען מוז איינזעהן דער אייבערשטער האט אונז גארנישט. יארן צוריק מענטשען האבן געשיקט בריווען און נישט אלעמאל האט מען מען קענען וויסען טאמער די בריוו איז איז אנגעקומען דארטן. זיי האבן איינער געוואלט מאכן א פאון קאל און עס איז געקומען א ביזי סיגנעל ער מוז טרייען נאכאמאל. אבער היינט אונז וואוינען אין א צייט ווען אז אונז מוזן גענפענט געווארן אונז מוזן גענפענט ווערן זייער שנעל טאמער ס'איז א וואטסעפפ אדער אימעילס אדער טעקסט מעסעדזש אדער פאון קאל מיט די היינטיגע פאונס קענען זיי זעהן מענטשען אז מ'רעדט צו זיי קען זעהן אין א ווידיאו דעם אונז זעהן נישט אז די תפילות ווערן פארענטפערט ס'איז שווער צו צו צו גיין ווייטער אין דאווענען אפילו טאמער מיר צילן צום אייבערשטן מיר קענען אים נישט זעהן דאס מאכט אונז זייער שווער צו דאווענען ענד עספעשעלי פאר קינדער. מענטשען אפשר קען אפשר טראכטען אז זיי זענען זיי זענען זיי זענען האבן נישט קיין קיין זכות אויף א ישועה דורך דעם ווייל זיי האבן געדאווענט און דאס איז זייער פרוף אז זייער דאווענען איז גארנישט ווערד אויב דען פארוואס פארוואס גייען זיי ווייטער דאווענען? זיי א מענטש ווען א מענטש גייט צו א דאקטער פאר א סעקענד אפיניען דער ערשטע דאקטער קען נישט העלפען ער געבט ער געבט אויף הילף נאך איין תפלה און נישט און נישט געענטפערט זענען אונזער תפלות וואלן אונז געענטפערט געווארן ממש זייער שנעל עס וואלט געווען זייער גרינג צו דאווענען אונזער תפלה וואלט געווען א אנדערישע תפלה. די פאקט איז אז אונז זעהן נישט די אוטקאום אויף די תפילה און ס'איז זייער שווער פאר אונז פאר אסאך מענטשן צו דאווענען אבער יעצט זיי זעהן אן זיי זעהן איין אז תפילה איז זייער גוט אפילו אונז זעהן מיר נישט אז תפילה העלפט ממש אויפן פלאץ, יעדע תפילה איז ספעשל, אפילו טאמער מ'זעהט נישט די ישועה ממש אויפן פלאץ. אברהם אבינו האט געדאווענט סאך תפילות פאר די מענטשן חס ושלום, אבער זיין תפילה איז נישט געענטפערט געווארן, אברהם איז געווען געגאנגען צו די פלאץ ווי ער האט געדאווענט צו זעהן וואס איז געשעהן אויף זיין תפילות. ער האט געזען אז זיין תפילה איז נישט געווען פארענטפערט געווארן, דער גאנצער סיטי איז געווארן חרוב. אברהם, אברהם, וואלט געווען, וואלט געווען זייער זייער אפסעט וועגן דעם. אט קען זיין, וואלט געווען בעסער פאר אים אז מ'זאל נישט דאווענען בכלל. זיין תורה זאגט אונז אז אין די צייט ווען דער אייבערשטער האט געוואלט חרוב מאכן סדום, ער ער האט געראטעוועט לוט פון פון חורבן, פון לוט איז געקומען מואב, עס זענען קינדער איז געווען רות, דוד המלך, און און ממש מש מענטשן משיח בן דוד מענטשן השם רבשע צו הילף. ווען אברהם האט געקוקט אויף סדום ער האט געזען סמאוק. גרייכן אבער פאר זיין זיין תפילות ס'קען זיין ס'איז געווען נישט געענטפערט משיח אליינס איז גייט זיין גייט זיין געבויבן צו השם זאל נישט זאל עס קיינמאל נישט פארלירן קיין הילף אז די תפילות איז שוין נישט געענטפערט אייבישטער ווייסט עקזעקטלי ווען ווען ס'קומט עס. ווייטער די מדרש מערש רבה אין דברים זאגט אז משה רבינו האט געדאווענט פֿינף הונדערט און פֿופֿצן תפילות דאס איז ממש די גימטריא אויף די ווארט ואתחנן פארוואס פארוואס דארף מען אונז וויסן וויפיל תפילות די צאל פון תפילות ווען משה רבינו האט געדאווענט משה רבנו האט געוואלט אונז אויסלערנען אז ס'איז נישט קיין חילוק וויפיל מאל א מענטש דאווענט פאר עפעס, זאל ער ווייטער דאווענען עניוועי. משה רבנו וואלט געקענט געטון צו דאווענען און טאן מער נישט ווייל די פאקט אז דער אייבערשטער האט אים געהייסן אויפהערן, פארוואס? ווייל משה, ווייל דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אז משה רבנו זאל גיין קיין ארץ ישראל, פארוואס? טאמער משה ווייב האט געדאווענט נאך איין תפילה, וואלט מש האט אייבישע געדארפט לאזן לאזן משה וויין גיין אין ריין קענס ישראל. און אין די גזירה פון נישט קען גיין גיין זאל וואל מען וואל דארף וועג גיין און עס וואלט געווען א גרויסע פראבלעם פאר די בית מקדש עווענטשעלי אויכעט. אפילו משה רבינו'ס תפילה איז נישט נישט געענפערט געווארן, ער איז ער איז זוכה געווען צו זען ארץ ישראל. זיין תירוץ אבער, כאטשיג אז דו קלעמסט עפעס, אפילו עפעס וואס מען האט נישט נישט געוואלט. זעה פון דאס א ממש א געהויבענע א ממש א פאסטענען זאך. דער אייבערשטער האט געקענט לאזן משה דאווענען ווייטער און ווייטער און נישט ענטפערן אים, אבער משה וואלט געוואלט גיין ווייטער, דער אפילו אז אביש האט דעם צוגעזאגט אז ער גייט נישט גיין קיין ארץ ישראל, וואלט ער געמוזט לאזן אים גיין קיין ארץ ישראל. וועגן דעם אביש האט אים האט ער געזאגט הער אויף צו דאווענען. דאס דאס דאס ווייזט די די גרויסע כח פון דאווענען. מ'האט געבויט, מ'קען, אונז אונז אונז דאווענען יעצט פאר טויזנט יארן פאר די בית מדרש צו ווערן אויפגעבויט נאכאמאל. ס'איז זייער גרינג צו צו פילן די תפילות. קען גארנישט אויפטון, אבער ס'זייער וויכטיג צו איינזעהן אז זיצן אין תפילות קען עפעס עקאמפלישן. דער מדרש מדרש רבה אין דברים זאגט אז די תפילין הציבור גייט נישט גייט נישט אומגענפערט, עווענטשעל גענפערט אין אנדערע צייט נישט יעצט. אפאר תפילות ער איז געענטפערט ממש גלייך אפילו איינער וואס געענדיגט זיין זיין בקשה אמאל עס נעמט דריי טעג דרייסיג יאר פופציג יאר אכציג יאר אדער אפילו מער אבער אונזער תפילות איז נישט געענטפערט איז נישט פארענטפערט. אמאל, ס'קען זיין די תפילות גייען נישט העלפן ווערן ביז ער איז אוועק פון דער וועלט, מען קען נישט אויפהערן צו דאווענען, מען זאל נישט ווערן דיסקאורעדזשד, ווייל ס'קען נעמען צייט פאר א תפילה צו ווערן געענטפערט, וועט צולענגען נאך נאך א צוויי דריי מינוט פון פון דעם שיעור. דער מדרש אין אבות זאגט אז מען זאל נישט מען זאל נישט מאכן קיין די די די תפילות א תפלת כפר, דאס מיינט ביי זאגן אז אז מ'זאל נישט מאכן אז איינער וואס איז זייער שלעכט, דאס מיינט איינער זאל נישט זאגן וועב איך מיך צו אייבערשטער זאל אויסהערן מיין תפילות, איינער זאל נישט טראכטען אז ער איז נישט ראוי'ג צו ווערן געענטפערט וועגן זיין שלעכטקייט, דער אייבערשטער הערט אויס אלע תפילות, דער מדרש אין מרש רבה וועס חנן זאגט אז איינער זאל ווייטער דאווענען אפילו אז ער נישט געענטפערט יעצט, ס'וועט קומען א צייט ווען די תפילות זיי זיי יא גייען זיי גייען יא ווערן געענטפערט בעזרת השם, די מדרש אויך אין תנחומא זאגט אז אפילו אן איינער וואס האט נישט די זכות צו ווערן געענטפערט טו מ טו מ ער איז מאבד זיין תפילה די אייבערשטער קען קען אפשר טוען חסד און טאקע ענטפערן, די גמרא מסכת ברכות דף למה הבית למה הבית זאגט אז איינער וואס דאווען איז נישט פארענטפערט זאל דאווען נאכאמאל ער זאל נישט זאגן אז ער איז שוין פארענטפערט זאל זאל פון משה איז געענטפערט אבער זאל וואס זאל דאווען ווייטער די גמורה זאגט ווייטער אין זעלבן מסכת זאגט אז די תפילה איז איינער וואס נעמט זיין צייט צו דאווען איז נישט גייען נישט ווען אמתי סקיטוס אז די צוויי סטעיטמענטס איז סאסטירע ווייל איין איין סטעיטמענט איין זאך איין ווארט זאגט אז איין ספירות וועט נישט זיין געליידיג אויף די אנדערע זייט איז איינס זאל דאווענען ווייטער זאל מען נישט נישט ווערן פון יעצט אבער די גמרא זאגט זאגט נישט אז זיין תפילה ווערן געענטפערט ווערן אבער זיי גייען נישט ווערן צוריק געבן ליידיגערהייט, דאס מיין אז יעדע תפילה קען סערווען א פורפעס אפילו עס איז נישט אט די פורפעס וואס זיי ווילן, די גמרא זאגט אויך מסכת ברכות דף ס ד עמ' א' אז ס'איז נישט ס'איז נישט רעקאמענדעד צו פושען צו שנעל צו צו צו שטארק נישט דאווענען פאר עפעס פאר איינער קען פאר איינער פילט זייער דעזערווינג. געוויס גמור מסכת וועב אין מסכת סיום דף חוף אלף מאל אלף זאגט אז איינער וואס דאווען ער זעט אז זיין תפילה איז נישט פארענטפערט זאל מאמין זיין אז זיין תפילה איז נישט אויפגעבן אפילו א דאקטער זאגט צו א מענטש אז נישטא קיין הילף זאל נאך אלץ לייגן זיין אמונה אין אים אז די אייבישטער איז דער דאקטער אויף אלע דאקטערס זאל ווייטער דאווענען נאכאמאל א אנדערע וועג צו פארשטיין די קאנצעפט איז צו קאמפעירן דאווען צו עסן אונז עסנס געבן צו אונז אונזער גוף די שטארקייט און עווענטשעלי ווערן מיר ווערן פיל. ווען איינער עסט ברויט און איז נאכאלץ הונגעריג, וואלט מען נישט געזאגט אז אז יעדע יעדע בייס אין ברויט ברויט איז גארנישט ווערד, אנשטאטס דעם קען זאגן אז ער האט נישט גענוג געגעסן ער מוז עסן ווייטער. איינער וואס איז דער אמונה אז שטארק ווייסט אז תפילה ארבעט, אפילו טא ווען ער זעט נישט די פרוכט פון זיין תפילה יעצט, גייט ער דאווענען דאווענען ווייטער. נאר שוין טראכט ער אז זיין דאווענען איז גארנישט ווערד. דאס איז א גרויסע גרויסע טעות. אויך אפילו ער ווייסט זעהט נישט אז זיין תפילות זענען געענטפערט יעצט, זיין דאווענען ברענגט אים נאנטער צו די אייבערשטער. און כסדר דאס ענדיגן מיר דאס יעצט. נאר אויב צו גיין צו א מקווה, איינמאל מיר זאלן ליינען געלט אין א מאשינקע,

מ'האט געוויזן אים אז מ'דארף קיפען א חשבון אויף וויפיל קוינס מ'האט אריינגעלייגט ביי קוקן אויף א סקרין, מ'האט דארט געדארפט צולייגן נאך אביסל וואס ס'דארף צו אריינגיין אין מקווה, דעלבע איז אויך אמת ביי תפילה, די אייבערשטער איז א האסטער האסטער. סאו טו ספיק, און מען זעט נישט וועמענס תפילות זענען געווען געענטפערט, און וועמענס תפילות עס פעלט אין אור צו באקומען א ישועה, אבער ס'איז זייער זייער פארש צו אויפגעבן, אנשטאטס דעם זאל ווארטן און ווייטער דאווענען. פארוואס? קען עס קען זיין די נעקסטע תפילה די אייביש וועט אים יא ענטפערן די אייביש טאקע העלפן זכות פון האלט די שטארקייט אין דאווענען און מיין כוונה זאל האבן טאקע האבן א שפורס טובות אלס גוטן און מאך די קבלה ktyt.org מאך קבלה צו זיין א חלק פון די איינמאל אין קבלות גוטע נאכט